You are watching Life Matters.
Yɛda Onyame ase, eh, bɛka sɛ animuonyam Kenya me deɛ wayɛ no ɛso. Kɔta yi, ɛyɛ bosome mmiɛnsa a ɛdi kan wɔ mfeɛ mpenu ne dunwɔtwe. Adesua a ɔde maa yɛn ɔhwɛsofoɔ dwumadie akoma mu nyinasodeɛ. Nnawɔtwe yi yɛde yɛn adesua no nyinaa reba n'awieɛ. Onyame abɔ yɛn ho ban, wakasa akyerɛ yɛn na bosome mmiɛnsa yi mu paa. Na y'adesua a ɛtwa toeɛ no, deɛ ɔde rema yɛn ne sɛ nhwɛsodwuma nsunsuansoɔ. The Results of Stewardship, Stewardship o, Stewardship o, Stewardship o, Results no ne sɛn? Ɛno na yɛn adesua a ɔde rema yɛn naawɔtwe a etwa to yi ɔde rebrɛ yɛn yi. Mekae wo sɛ AYTV so dwumadi a wɔato din sɛ Life Matters na wugu so a worehwɛ. Me din de Sɛbɛmpa, me na meredi dwumadi yi ho kyeame. Ɛnnɛ nso Onyankopɔn ayɛ adom de yɛn asɔfoɔ mmienu abɛka yɛn nsa sɛdeɛ naawɔtwe twaa mu no ɔde wɔn baeɛ no. Ɔsɔfoɔ a ɔte me benkum so ha pɛɛ yɛ Ɔsɔfoɔ Stephen Owusu Ansah Gyamfi. Ɔno na Mountain View Ghana Conference ɔsɔfoɔ a ɔhwɛ yɛn Sabbath School dwumadie nyinaa so. Afei Nyamesanka dwumadie ɔsɔfo koro yi ara na ɛda ano. Woba ntɔnso nso a, Ɔno na ɔyɛ district pastor nso wɔ hɔ. Ɔsɔfoɔ me mo akwaaba. Yɛn nua. Menim sɛ Nyame adom ho yɛ. Nyame adom. Yɛda Onyankopɔn ase. Saa ara nso na yɛn sɔfoɔ a naawɔtwe biara Onyame nam adom so yɛne no di dwuma a ɔno nso wɔ Adventist Girls Senior High School a ɛwɔ Ntɔnso. Ɔsɔfoɔ Benjamin Oduro Baneɛ, ɔno nso wɔ me nifa so. Ɔsɔfoɔ me mo akwaaba. Yɛn nua. Ahaa, nnɛ wahyɛ AYTV foɔ ataadeɛ, wayɛ adeɛ. Aah. Sɛ yɛ a na yɛhwehwɛ sɛ aɔtiefoɔ bɛboa yɛn na da biara kei nyinaa bɛtena ha a, na yɛnyɛ no saa. Abusuafoɔ, yɛ ansa na yɛbɛhyɛ dwumadie no aseɛ no, yɛbɛsi yɛn tiri ase na yɛama Ɔsɔfo Owusu Ansah abɔ mpaeɛ ama yɛn.
Yɛn Soro Agya dɔfoɔ, yɛda wo ase nnɛ nso bio wɔ mmaeɛ sɛ hyia bɛpɛnsepɛnse wo nsɛm mu. Nsɛm no wonam Wo Kronkron ahoɔden so na ɛtwerɛeɛ, enti yɛsrɛ wo sɛ ma Wo Kronkron twerɛfoɔ no Mɛkyerɛkyerɛ wo nsɛm mu. Na mayɛ akoma nso a ɛbɛte aseɛ wɔ Yesu din mu. Amen. Amen.
Amen. Asɔfoɔ yɛde yɛ kɔtae adesua yi nyinaa reba n'awieɛ. Na yɛde reba n'awieɛ no, ɔse sɛ yɛde ɔhwɛsofoɔ dwumadie no nyinaa di dwuma sɛdeɛ ɛsɛ fata a, nsunsuansoɔ a ɛde bɛba. Nti adesua no se nhwɛsodwuma nsunsuansoɔ. Nhwɛsodwuma nsunsuansoɔ. Ɔsɔfoɔ Oduro Ba neɛ mehyɛ aseɛ firi wo so. Ɔhwɛsofoɔ anaa Stewardship ne nsunsuansoɔ ne sɛn?
Sɛ Onyame ayi yɛn sɛ yɛyɛ ahwɛsofoɔ ma no a, ɔwɔ tirimpɔ bi ntia. Ɛne sɛ, sɛ yɛne afoforɔ gyina hɔ a, nnipa bɛhu sɛ yɛda nso. Okay.
Sɛ.
nsonsonoe biara amma yɛne afoforo ntam a, na yɛnyɛ ɔhwesofoɔ pa. Sɛ yɛyɛ ɔhwesofoɔ pa deɛ a, ɛwɔ sɛ biribi adi, ɛda biribi adi wɔ yɛn mu, abrabɔ mu, sɛdeɛ yɛhwɛ adeɛ biara, ɛwɔ sɛ ɛda adi wɔ mu. Enti no, ɛwɔ sɛ ɛnya nsunsuansoɔ wɔ yɛn so. Okay.
Ma menkɔ Ɔsɔfo Owusu Ansah so, nansa mɛma menkae naawɔtwe yɛn nkaabɔsɛm no na ɔnka no mmienu mmom. Ɔse, Na mommɔ bra pa ama aman mu. Na nea ogye mo ho nsekuro wɔ mu wɔ mu sɛ nnebɔneyɛfoɔ no, ɔhwɛ mo nneyɛɛ pa no a, wahyɛ Onyankopɔn animuonyam, nsra da no. Mommɔ bra pa amanaman mu, na deɛ ogye mo ho nsekuro no, ɔhwɛ mo nneyɛɛ pa a, wahyɛ Onyankopɔn animuonyam. Ɔsɔfoɔ, nkaabɔ sɛm yi a ɛwɔ Petro Nwoma a Edikan tire mmienu nkyekyɛmu dummienu ne nhwɛsodwuma nsunsuansoɔ, ka ne mmienu bom na ɛma yɛnte aseɛ sɛ, sɛ yɛyɛ ahwɛsofoɔ pa a, nhyɛnsoɔ bɛn na ɛwɔ mu?
Ɛno de, ɔse, eh, woyɛ nhwɛsodwuma no yie a, nhyɛnsoɔ a wonya ne sɛ, w'ankasa koraa wode wo ho fi nneɛma bebree mu. Okay. Deɛ ɛtɔ so mmienu, hwɛ nkaabɔsɛm no a, nnipa bi ka yɛn ho nsɛm a, ɛnyɛ. Nnipa bebree hu akwammɔfoɔ a, Kwan a wɔfa so ka yɛn ho asɛm no, wosusu sɛ yɛn su ne yɛn ban koraa nyɛ. Na sɛ yɛma adesua a yɛasua yi, a ɛyɛ stewardship adesua yi, nya nsunsuanso a, wɔbɛhwɛ aka sɛ, 'Ei, yɛkaa sɛ nkurɔfo te sɛ baasa a wɔnte saa. Wɔn su ne wɔn ban nte saa koraa. Enti ɛno koraa bɛtwe afoforo aba Onyankopɔn nkyɛn. Sɛ wohwɛ nkabɔsɛm no atifi asɛm no a, saa na ɛbɛka no afa sɛ, yɛma stewardship no wura yɛn mu a, nhwɛsodwuma no wura yɛn mu a,

Wɔ kwan foforɔ so koraa, ɔno ne kwan so deɛ, sɛ ɔhwɛsofoɔ pa, na yɛbɛyɛ n'adansefoɔ. Nnipa bɛhu sɛ, yiw, Kristo no, ɔwɔ yɛn mu. Yɛte nnipa mu deɛ, bɔne mu na yɛteɛ deɛ, deɛ atwa afa yɛn ho, atwa, atwa, atwa, Atwa yɛn ho ɛf- yɛn ho ahyia. ahyia nyinaa yɛ bɔne deɛ. Nanso, yɛbɛnya ahoɔden bi a yɛbɛtumi de ada nyamesu adi. a yɛbɛnya nsunsuansoɔ nso wɔ afoforɔ so na nnipa bɛhu yɛn sɛ, Yiw, yɛyɛ Nyame ahwɛsofoɔ ampa. Ɛno nti, ɔhwɛsofoɔ no nsunsuansoɔ no bi ne sɛ, ɛsɛ sɛ yɛnya nhwɛso pa anaasɛ yɛn suban no da adi na ɛnya nsunsuansoɔ wɔ afoforɔ so. Yɛntoa so na yɛnwura yɛn adesua no mu. Wɔaka biribi sɛ, Nhwɛsodwuma ne onyamesom pa. Nyamesom pa. Da bi a mesua adeɛ a na meka sei sɛ, sɛ wɔka biribi na wɔde biribi bɛtaa akyiri sei a, na kyerɛ sɛ saa adeɛ no a wɔreka no, yɛwɔ ne bɔne wɔ hɔ. Ɔse nyamesom pa. Ɛnneɛ na kyerɛ sɛ yɛwɔ nyamesom bɔne. Ɔse nhwɛsodwuma ne nyamesom pa. Ɔsɔfoɔ, nyamesom pa ne ɔhwɛsofoɔ ne sɛn? Nyamesom pa ne sɛ Eh, yenya ho asɛm bi nka. But yɛ asaase yi so ɛwɔ yi deɛ, woyɛ den ara na sɛ wopɛ awusuansa ho asɛm aka a, wobenya no benya. Nanso, ɛnsɛ sɛ nnipa tene yɛn nsa hwɛ me so ka asɛm bi ma ɛtra m'abrabɔ. Ɛwɔ mu sɛ wobɛhu sɛ awusuansa wɔ su bi ne anaasɛ wɔ nneɛma bi, eh, ups and downs bi a ɛnyɛ deɛ, nanso ɛsɛ sɛ menya me som no Outweigh, aha, menka no saa. Kyerɛ sɛ, Ɛboro so. ɛboro so mm. ɛ- ɛ- ɛkyɛn nea ɛ- ɛ- ɛ- Nnipa ɛka fa nnipa ho. ɛka no. Nti, as ɛ- ɛ- ɛ- ɔ- nhwɛsodwuma no, sɛ meyɛ no yie a, ɛma mesom Nyame yie. Ɛma foforɔ hu me sɛ ampa meyɛ Kristoni mm. anaa meyɛ nyamesomni. Mm. Aha. Na sɛ na me- na meka wɔ ɛ- ɛ, nkabasɛm ho no, mm-hmm. ɛno nso twetwe ahoforɔ ɛbrɛ Awurade. sɛ wo nyamesom pa no boro wo suban anya ne so a Ɛma afoforo hu nnepa bi na ɛtwetwe wɔn ba. Ok. Ɔsɔfoɔ baa deɛ, ma me mmisa o, wɔde Job yɛ mfatoho sɛ Onyankopɔn no ankasa dii ne ho adanseɛ sɛ ɔyɛ ɔbarima a ɔsuro Awurade na ne ho te. Ɛyɛ a na yɛka biribi sɛ, yɛn yɛ berɛ yi so yi, saa suban ne saa nneɛ yi, yɛbɛtumi anya bi? Yɛbɛtumi anya bi.
Ɛberɛ a Noa tenaa mu, Daniel tenaa mu, Job tenaa mu no, na yɛwɔ nnipa a Wɔda su a na ɛnyɛ nyamesu no adi. Saa bere yi ara mu na saa akunini mmiɛnsa a yɛabɔ wɔn din yi, wɔtenae. Nanso wɔn bere so na bɔne wɔ hɔ. Nanso wotumi daa nyamesu no adi.
Enti no, wohwɛ Second Timothy three, one to nine no a, ɛda no adi pefee sɛ mmere a emu yɛ den no bɛba, na nnipa a wɔn suban aporɔw, wɔn mu na wo ne wɔn teɛ no, nnipa a wɔyɛ pɛsɛmenkominya, anibiribirefo, atutrafo, nipa a wɔn deɛ anigyedeɛ nko ara na ɔpɛ, nipa a ɔmpɛ nyame asɛm. Wo abɔ apata no sɛ woka nyame asɛm no, obenya nka nsuo atɔ na adwira gu, mm. obenya nka apata no kora tutu, obenya nka nipa kura mpo a maa metie asɛm no, nipa wei mu na wokɔ akɔtena deɛ. Nanso woyɛ ɔso, woyɛ ɔhwɛsofo yi. nnipa bi wɔ wo mu, wɔhwehwɛ nnepa wɔ wo mu a ɛwɔ sɛ ɛtumi firi wo mu ma wiase nyinaa. Still worship and God name it. Wɔnhwehwɛ hwee afiri wo mu sɛ nnepa nko ara ɛfiri sɛ Owura no a wosom no no, nnepa nko ara na ɛfiri ne mu ba. Ɛnyɛ sɛ yɛn nnwom bɛ se. Na sɛ ɔhwehwɛ omu na wanhu Kristo a, ɛnneɛ ɛhenfa? Na ɔbɛhu awurade. Nti sɛ, aha, nti sɛ obi hwehwɛ Yesu paa na wanhu no Kwaku Gyamfi mu a, ɔbɛn ne hene bio. So, anti ɛsɛ sɛ me yɛ hwɛsofoɔ yi, nnipa hu me sɛ ampa me nyamesom no fata. Okay. Nti, na wobisa sɛ Job berɛ, nti menya nnipa bi saa. Ɛnnɛ yi yɛwɔ Jobfo bebree wɔ hɔ, yɛwɔ Daniels bebree wɔ hɔ, yɛwɔ David bebree wɔ hɔ.

Abusuafo, AYTV so dwumadi a ɔte din sɛ Life Matters na wogu so a wohwɛ yi. Yɛde adesua a etwa to ɔkwata yi mu na yɛde rema mo. Adesua no aka biribi. Ɔse, Repene nea wowɔ so. Nka abɔsɛm bi a ɔkae, ɔse, Ɛnyɛ sɛ ohia nti na mereka yei, ɛfiri sɛ me deɛ, masua sɛ asetena biara a mewɔ mu no, Mepene so ma no dɔɔso ma me. Paul na ɛka asɛm yi. Asetena biara a mewɔ mu no, mepene so ma no dɔɔso ma. Paul wankɔ hia mu da. Ɔsɔfo, asɛm wei, yɛmpene nea yɛwɔ so.
Ɛda, nokwasɛm, nokwasɛm. Yɛhaw bebrebe a yɛnya nyinaa ne sɛ, na na ɔtwe bɛyɛ mmienu adesua no, we don't, we don't live Wodin a wɔnyin seɛ. Kyerɛ sɛ nea yenya no, yɛn mu na ɛtra. Asɛ yɛpere nneɛma dodo. Nnipa wu a yɛwuo, yɛn nuanom a atu kwan ne yɛn wɔ Ghana ha, adɔfo nom kuku kura yɛn nyinaa ne sɛ we are not content with what we have. Aha, ɛno na Paul ɛreka sɛ ɔpene deɛ ɔwɔ so. Nti deɛ Nyame de ama yɛ biara sɛ Kristofoɔ no, yɛmpene so.

ama deɛ yɛwɔ biara aso yɛn so a, gye sɛ yɛde yɛn ho ahyɛ Christ no mu. Gye sɛ yɛate Christ ase. Enti wo hia mu koraa no, wonwene wo, wonwene nneɛma pii ho. Wo yareɛ mu mpo no, ɛfiri sɛ wote Christ ase, wowɔ Christ a, wowɔ adeɛ nyinaa. Nnipa pii abrabɔ mu ɔhaw a yɛkɔ mu nyinaa ne sɛ yɛntee Christ ase. Yɛmmaa Christ mmaa yɛn anidasoɔ a Christ no wɔayɛ krado sɛ wɔde bɛma yɛn no nti no, yɛpempem yɛn ani, yɛde yɛn kɔ benkum, nifa. Sɛ yɛte Christ ase a, deɛ yɛwɔ biara no, yɛbɛma no asom bo ama yɛn, na Onyame bɛhyira yɛn. Akora me sɛ ai asɛm bi wɔ ha ɛhia paa. Nokwasɛm ne sɛ, onyamesom pa ɛne ahonya nni hwee. Ɛno na na nka mebisa wo no. Ɛne ahonya nni hwee. Ɛne ahonya nni hwee. Sɛ sɛn? Sɛ sɛ ɛte saa a, ɛneɛ anka yɛbɛfa wiase.

Ɔsɔfoɔ no asɛm wei wogyedi sɛ agyidifoɔ ɛnɛ yɛte aseɛ. Ɛno ne yɛ haw no ɛno nti na adesua no de ma yɛn sɛ yɛmpere deɛ ɛwɔ so no ɛno ne yɛ haw yɛn yɛnte aseɛ nti na yɛbere yɛn mu gya yɛn ani ɛgya sɛ ntira o. Mame mame nka line mm. Christian contentment mm. it's that sweet inward quiet gracious frame of spirit. Mm. Okristoni abrabɔ sɛ biribiara a deɛ mewɔ biara no, mema no som bo ma me no, ɛne ne mmerɛ a ɛyɛ dɛ no, ɛyɛ anigyeɛ soronko no, yɛmfa yɛte no wɔ yɛn mu. Nipa no nam hɔ, wayɛ dinn, wonhu sɛ kikirikikirikiri biara wɔ ne mu. Christ a wanya no nti no, ɔdɛ soronko bi a wanya no wɔ mu. Ebia wo deɛ wodwene fa ne ho koraa na waha wo ho. Deɛ wo brɛ wɔ ho no, ɛnyɛ ɛno ɛno ho mpo na ɔno ɔha ne ho no. Yes.
Yeah. yɛtɔ yɛ adesua no so na nsɛm bebree wɔ mu yɛbrɛ no ma yɛ kwan ɛnyɛ sɛ aka ɛwɔ bebree ka waka biribi sɛ ahotɔsoɔ ahotɔsoɔ ɔhwɛsofoɔ Ɛsɛ sɛ yenya mu ahotɔsoɔ nso nyɛ Nyankopɔn mu ahotɔsoɔ. Mehyɛ aseɛ frɛ ɔsɔfo Odo ba ne ɛhɔ. Saa ahotɔsoɔ wei, sɛn na yɛbɛsi fa no no? Yɛnya mu, nnipa nya bi wɔ yɛn so na yɛn nso yɛnya mu Onyankopɔn mu ahotɔsoɔ no, sɛn na ɛteɛ? Aberɛ biara no,
mfomsoɔ a. Yɛyɛ no sɛ yɛgye yɛn ho di de yɛn nim ne yɛn nteaseɛ bi a yɛwɔ. Deɛ wɔde adome yɛn mpo no, yɛn werɛ fi sɛ ɛyɛ Onyame na ɔde maa yɛn. Nimdeɛ pa ara deɛ, Onyame nkyɛn na ɛfiri. Ɔnim kyɛn yɛn, ɔkorɔn wɔ nimdeɛ mu kyɛn yɛn. Enti no, sɛ yɛde yɛn ho to no so na yɛgye no di a, ɛnka asɛm asa. Ɛnka yɛnha yɛn ho wɔ nneɛma a ɛyɛ ɔhwɛsofoɔ pa, Owura no a wɔde adwuma no hyɛɛ wo nsa no. Sɛ wowɔ gyidie wɔ Owura no mu a, womfa deɛ ɔde maa wo no nkɔhyɛ boɔ ase, na ɔba a waka akyerɛ no sɛ, Wodeɛ menim sɛ wo tirim wɔ den. Wobɛyɛ wobɛyɛ ɔkokodurufoɔ a wode deɛ ɔde ahyɛ wo nsa no nyinaa bɛyɛ adwuma na wobɛhwɛ so na wahwɛ so yie, ɛfiri sɛ wogye Owura no di sɛ

Hu no w'akwan nyinaa mu, na ɔno na ɔbɛtene w'akwan. Aha, enti yɛde yɛn ho to Nyame so ne sɛ, ade nyinaa mu no, Nyame na ɛbɛboa me. Ɛmfa ho degree a mabɔ, ɛmfa ho sika a mewɔ, ɛmfa ho, ɛne deɛ metumi yɛ biara. Preacher, metumi preachi, wotumi preachi a, ɛnyɛ wa, ɛyɛ Nyame. Ɛgya sɛ w'adwuma mu yɛ Nyame na ɛboa wɔ. Enti yɛmfa yɛn ho nyinaa nto Awurade so, Ɛba saa a, wɔbɛpagya yɛn. Saa na anyansafoɔ no tu yɛn fo. Okay, okay. Ɛsɛ sɛ yɛde yɛn ho to Onyame so, ɔno na ɛbɛpagya yɛn. Afei, ɔse eh, nsunsuansoɔ no bi nso ne sɛ, ɛsɛ sɛ yɛn tumi nya, Buroni se influence, our influence, ɛwɔ afoforɔ so. Sɛn na ɛno, saa asɛm wei nso, yɛbɛsi aka ho asɛm sɛ yɛyɛ ɔhwɛsofoɔ pa a, sɛn na yɛbɛsi anya influence anaa yɛbɛtumi anya tumi wɔ afoforɔ so? Sɔfoɔ Owusu Ansah. Ɔho. Hmm. Nsunsuansoɔ no bi ne sɛ, ɛyɛ sɛ nnipa hunu sɛ kane na Owusu Ansah te sei, but seesei ɔnte saa bio. Okay.
Nti ɛkyerɛ sɛ mafiri baabi akɔ baabi. Nti ɛno koraa no, ɛno koraa nya influence nnipa bi so. O kane na ɔkasa sei ba sesei oh dabi dabi dabi aha nti papa wei paa na aberante wei paa na ɛte sei sesei deɛ infact aha nti ɛno no ma nnipa hunu sɛ ɛfiri baabi akɔ baabi nti nya nsusuansoɔ pa wɔ nipa korɔ so. Osɔfo ma ne fa bi ka ho. Yɛyɛ ɔhwɛsofo a, yɛyɛ example to others. Nnipa hwɛ yɛn na wɔasua yɛn wɔ suban pa mu. Nneyɔe biara a ɛwɔ sɛ ɛfiri yɛn mu ba no yɛ deɛ ɛtene, ɛsɛ na ɛfata a ɛbɛtumi ayɛ adesua ama afoforɔ. In fact, Christ suban no, the ones that are there kan, na wɔbɛgyina baabi na wɔahwɛ wo, wo a ne nnim wo sɛ suban wei na na wowɔ mu, abrabɔ wei na na wowɔ mu. Wode Christ bɔɔ po ne mpo no, woasesa, woayɛ foforo, na wɔde aseda bɛma Nyame. They will be begin to give praise to God, efisɛ deɛ efiri wo mu ba no, ɛnyɛ wo a na yɛnim wo no. Kwan a na wofa so yɛ w'adeɛ no, ɛnyɛ yɛn deɛ. Asɛm bɛn na esiiɛ? Ɛne sɛ wo ne Christ ahyia. Christ afa wo sɛ yɛ N'akoa. Yɛ ɔsomfo ma No, na wosɔ Obu no, woayɛ foforo koraa. Nti ɛba saa nso a, nya nsunsuansoɔ Yes. wɔ afoforo so.
Yes. Yɛda Onyankopɔn ase abusuafoɔ. AYTV so na wogu so a worehwɛ Life Matters dwumadie no. Yɛde reba awieeɛ no, wɔaka biribi sɛ nsɛm a yɛpɛ ne nea yɛmpɛ sɛ yɛte. Nsɛm a yɛpɛ ne nea yɛmpɛ sɛ yɛte. Ɛsi ma kakra a ɛkadi anim. Ɔsɔfoɔ baa no yɛ. Nsɛm bɛn na yɛ a na yɛmpɛ sɛ yɛteɛ?
Ɛda no, owura no bɛka akyerɛ binom sɛ, Mo papa pa ne nokwafo. Na waka akyerɛ ɔfoforo sɛ, Kɔ, minnim wo, firi me so. Ɛnam abrabɔ a yɛbɔ yi nti, nokwasɛm ne sɛ, ɛnyɛ obiara na wayɛ krado sɛ ɔpɛ sɛ ɔte asɛm sɛ Yesu bi mpo reba. Wiase no bɛba n'awieeɛ, na deɛ wanya a, wɔse, Yɛnyaa no. Na ɔno deɛ ɔmfa ngye n'ani no, ɔnyɛ krado sɛ wɔbɛka akyerɛ no sɛ anwommoa bɛwe, akorɔmfoɔ na ɛba abɛfa. Na ɔno mmu koraa no, ne nkwa koraa no, ɛte sɛ wisie a ɛbɛtumi atwa mu akɔ.
Ɔnyɛ krado. Enti no, asɛm a ɛbɛka koma na ɛbɛsakra adwene na ɛbɛma nipa atwe ne ho afiri bɔne ho no, Ɛnyɛ nnipa pii no ɛnyɛ wɔn dɛ sɛ wɔbɛtie. Deɛ deɛ nka ɛbɛka ama yɛasom ayɛ yɛ dɛ agyegye yɛn so na nnipa bi ayɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛtie no. Asɛm a ɛbɛka yɛn adwene ama yɛayɛ nokwafoɔ ama Jesus Christ, ɛnyɛ na ɛbi tie. Ɔyɛsofoɔ, deɛ ɔhwehwɛ afiri yɛn hɔ ne sɛ.

Ntsi dza yɛpɛ sɛ yɛtse nye sɛ mbo akwapa nokwafo bɛhyɛ Kowura enyigye mu. Edze yɛyɛ dɛn? Akwapa nokwafo bɛhyɛ Kowura enyigye mu. Ɛno na Ewuradze hwehwɛ fir hɔn. Yeah, abusuafo, aha na Nyame bɛyɛ adom ama y'adesua yi etwa toɔ wɔ kɔta yi mu a wɔto din sɛ Nhwɛsodwuma, Ɔhwɛsofo Dwumadie, Akoma mu Nyinasodeɛ no. Ɛde ne nyinaa reba awieɛ. AY TV, yɛbɛfa akwanya wei so na yɛada yɛasɔfoɔ no ase paa kwan a wɔafa so aboa yɛn wɔ kɔta yi mu Ɔsɔfoɔ Benjamin Oduro Obaa ne yɛn Ɔsɔfoɔ Seth Anokye ɛna afei Ɔsɔfoɔ Owusu Ansah, kwan a wɔn afa so aboa yɛn ma yɛde adesua yi abrɛ mo. Abusuafoɔ, yɛda mo ase sɛ mo nso mo nya berɛ na mo tie yɛn. Nnɛ dwumadie yi hia mmoa. Yɛnni mfidie. Deɛ yɛde retwa yi koraa no ɛnyɛ yɛn dea. Nneɛma bebree wɔ hɔ nom a sɛ me mprɛ aduasa a yɛn ho kyereɛ wɔ ho. Nti yɛfa kwanya wei so na adɔfoɔ a mo te yɛn nka wɔ akyirikyiri ne pɛnkyɛn mu no, mmoa biara a mo wɔ a ɛsɛ sɛ mo de bɛboa yɛn no, mo ma yɛn nsa ka. Yɛbɛsi yɛn tiri ase. Ɔsɔfo ɔbaa no nhyira so ma yɛn. Adom wura yɛda wo ase. Quarter emu adesua a yɛde hyɛɛ wo nsa brɛbrɛbrɛbrɛbrɛ wode yɛ aba na wieɛ. Emu adesua nyinaa yɛgyae ma wo. Yɛsrɛ wo sɛ yɛntee biribi ase a ma yɛnte w'ase. Ma yɛmfa w'asɛm mmɔ bra na yɛmfa nnante mma wo. hyira yɛn. Dwumadie yi, n'ahyɛseɛ nyinaa yɛde hyɛ wo nsa. Wo deɛ, deɛ ɔde abɛduru nie. Yɛsrɛ nkɔsoɔ. Yɛsrɛ sɛ, y'ahiadeɛ nyinaa wobɛma no aba mu wɔ ne mmerɛm. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Amen.
Yɛda mo ase. Yɛda yɛn technical men no nyinaa nso ase, Piesie, Charles. Frank ne wɔn a wɔka ho no nyinaa srɛ sɛ Nyame nka yɛn nyinaa ho. Nyame yɛ adom a, quarter foforɔ a yɛbɛwura mu yi nso, wɔma kwan a yɛwɔ bi a yɛde bɛbrɛ ma. Nyame nhyira mo.